they don't carry security operatives along. They get scared because uh, kidnappers always work on their psyche. Don't tell security agents. Don't tell the police. If you do, we are going to kill your relation. So, uh, Senator Ned Nwoko don come dey yarn im mind on top insecurity wey dey happen for inside Nigeria as im come talk o say for am say go like make federal government allow people dem make dem carry gun to defend themselves against omila bandits and kidnappers dem

mr ondofa wey be one of di director of federal housing authority for inside federal capital territory abuja some omila gunmen dem don kidnap am for inside abuja and na for inside dat panabara new extension for buhari central area of federal capital territory around dat kind 12:30am on thursday february 1st 2024 na im dem kidnap am. some unipost students dem wey dey stay for inside lodge wey dey for aliu police dem don go burst their lodge o come dey beat some of dem come even collect seize their phone and also their laptop collect money from dem for inside port harcourt rivers state around that kind 1am midnight on tuesday january 30 2024 Now this gbege take happen. One Edo man don come do this video as Ekalaba police then stop am during wey be say im dey carry im mama dey go hospital say because im mama no well.

See the policeman here. Say, he say anywhere wey see me go shoot me. If anything happen to me, more na all this policeman, more na all am responsible. If Imo State Ekalaba Police Command on Monday, January 29, 2024, with some local hunters they don go bust some kidnappers dey camp wey dey for inside forest between Avu and Ehengwa as they come arrest five of the kidnappers wey their name be Mwauzu Awuta, 30 years old, Abdullahi Abubakar, 32 years old. Ozeru Sabo, 25 years old, Sadan Suleiman, 27 years old, Bashir Yahaya, 28 years old, and all of them na for Jau local government area of Jigawa State. Ogbonge fire don go burn the registrar unit for inside University of Calabar, but the fire service no even show face at all to help them to quench the fire. And this fire kasala happen for inside Uniport on Thursday night, February 1st, 2024. Unical is burning right now. There's fire outbreak just behind uh, Students Affair. We need fire service to come to our aid. Right now, the school is burning. The school is burning. The school One Yoruba man wey im name be Kehinde John don come dey yarn im mind as he come talk say he regret to the way be say he go vote for apc as im tok o say because no be wetin dem expect na im dem dey see so say because di sufferness don come too much say him na retired director and wetin im dey collect wey federal government dey pay am na just seventy five thousand naira. I'm regretting for voting for my president and for voting for APC because this is not we voted for. We not voted for suffering. We, I, I'm a Yoruba man. I regretted for voting for him because this is not what we bargained for. I'm also a retired director. I'm telling you, a retired director collecting 75,000 naira at federal. The vice president wey be Kashim Shettima don come dey lament because of the economy as im come dey talk o come even fire bad mouth to take give some Nigerians. He come talk say some Nigerians dey happy on top Twitter wey be X after we say dem see say

one central operator and also one other guy wey be say two of them join body go collect one 15 years old girl phone number wey be say she register as candidate of jam as dem come dey use the girl phone number come dey chat the girl dey toast the girl and na the girl mama na she come out on top social media come dey accuse jam before jam come take action come arrest the two people dem wey be say dem join body do that kind thing.

wey be founder of new era church wey be say e dey for inside kumasi inside that ashanti region dey always dey make am dey drink him sperm or anytime we see two of them knack kpekus as him come yarn say because the pastor tell am say if him dey swallow him sperm say him health go dey very okay. one woman wey don born 19 children already don even come out to come yarn say she don get another belle to make am 20 children and she no even dey ready to stop to dey born in as much say see men dem wey go dey knack her kpekus dey give her belle say she go dey continue to dey born and her name na martha from medellin colombia 39 years old. afta wey nigerians dem don dey worry if super eagles goalkeeper go play for today match dem don see am on top dis video wey be say im dey training wey im name be stanley nwabali with some other goalkeeper wey be francis ozoko and olorunleke ojo wey all of dem dey train togeda. and dis one come show say im go keep for today match wey nigeria go play against angola. This na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy una day.